Amser llwm iawn yr adeg yna. Effaith y rhyfel gynta. Yn 14, o'n i'n dechrau dan ddeiar, gallu ceidrym, gyrnant, goleri, ond sefes i ddim oedd mam yn perthyn y dynion y gwlan, Willen Factory, ac is i good job yn Llundain. A'r first week yn August 39, nes i'n galw lan. Fe ymunodd David â'r Gatraw Dankie ac o fewn misoedd roedd e'n rhan o'r BEF, y British Expeditionary Force, ar ei ffordd ar draws y Sianel. Ond pan ddaeth Blitzkrieg yr Almaenwyr ym 1940, fe hyrddiwyd yr amddiffynwyr nôl tua'r môr. A Rogers o'n i wedi cael fi Mick for the Sea, Dunkirk. Ond mae'n cyrraedd trath, o'n i moyn cyrraedd trath. O'n i'n gwybod beth oedd na, o'n i'n gwybod beth oedd yn blannu. A o'n i fod i cordas wedi neud wedi pwb, pwb cerbyd oedd yn hwnna, lori tan nhw lan, destroyer nhw. So chi'n moyn cael y lladd na, chi'n moyn mynd gytre fel y teulu, gawn dod yn bellwaith. A o'n i'n colli'n ffrindiau, a mae hwn ond y Beibl. Oedd rhai o'n nhw ddim yn iawn yn ei phenne, o'n nhw'n mynd mas i'r dŵr, a oedd rhaid nhw cael saethu, British soldiers, oedd officers i, o'n nhw'n troi position off. A hwnna wedi digwydd, sa'i wedi gweud na lot o zed, ond fi'n cofio, o'n i'n meddwl, mae'n ni iawn, bod nhw'n saethu nhw. Fel adar llong wedyn ni, A o'n i'm cofio dim byd wedyn yy ar ôl bod llong 'di ddod. Ro'n i'n drink o rum ne' rwbeth i yfed yy b- b- o'n i'n cysgu wedyn pan o'n i'n dod yn Aylesbury. Allai'm gweutho chi'n iawn ar y funud ond ar y pryd o'dd e'n twmlo'n ddiflas iawn bo' ni wedi colli ch'mod. O ddiflastod Dunkirk i ddiffaethwch Gogledd Affrica erbyn 1942 ro'dd David gyda Montgomery yn paratoi ar gyfer yr ymgyrch ddechreuodd droi'r llanw, El Alamein. O'n i'n cael llythryn o gytre yn y mis oedd o'i hod, a ges i present balaclava. Roedd i rown yn fyna i fi, a sgarff rhw fel la, a mittens wedyn. Oedd hi'n 80 yn y shed yn y nos yn ni ar y tyd, a o'n i'n laffin stoc o'r, or, or, platoon, mwfi di galw. Ym 1943 roedd David ar ffrynt arall eto, yn glanio yn y tywyllwch yn Salerno, ger Naples. O'n i'n cerdded dros ben drai wedi marw, bob beth i gyd, cwbl i gyd, ffladach i gyd. Ond chwbl dy gwallt tu ôl eich gwyl chi, mae'n oeri i gyd. O'n i'n gwybod, o'n i'n cadw mynd o hyd, o'n i'n gwybod oedd i'n bing! Bing! O'n i'n clywed rhywbeth yn dyllen dod fyny o'r seithyn o'r, or stryd. A wedyn byddwn ni'n mynd neis iawn i'r dynion yn Italy. Gorffoch chi sythu a lladd bobl? Do, do, do. O do, byddwn ni'n gwneud yn gwneud o hyd. Fel pryd o fwyd, o'ch chi ddim yn, o'ch chi ddim yn teimlo dim byd. Ond chi'n teimlo ar ôl busnes yn ôl yn, yn y blynyddau wedyn, ond ar y pryd bod chi'n ifanc, chi fel rhywun bod chi'n, so chi'n meddylu dim. Oedd roedd nawydd i ddial, ac erbyn 1944 roedd David ar ei ffordd nôl ar draws y Sianel i draethau Normandy. O'n i moyn mynd ôl i Frank to, second day London sy'n hwnna, yn Normandy, a'r full kit, 60 pounds, O'n i'n dala'r haversack lan ar dryll lan fela a ma'r luff off yn dod. A o'n i'n myn' lawr y fflat wedyn o'n i o ne- mae diwedd 'i. Yy o Duw! O'dd e ddi ddiwedd. Golloch chi ffrindie ar hyd y ffordd? Do. Hwnnw o'n i'n grac wedyn o'n i'n myn' yr un attitude wedyn a O'n i ddim yn teimlo eisiau lladd neb, ond o'n i ddim yn cael yn ladd fod yn lle un. Dewr yn nhw. Sa'n gwybod bod fi'n dewr o gwbl, achos oedd fel awn i'n bwb i'n ei. Fe frwydron nhw'r holl ffordd i Baris, ac fe anrydeddwyd David ac eraill dair blynedd yn ôl gyda chyflwyniad y Légion d'honneur, diolch gan Lywodraeth a bobl Ffrainc am ddadrwymo'i gwlad. O'ch chi'n siarad â'r teulu ynglyn â'ch profiadau yn y rhyfel? Dim, dim. Tra ni siarad dim mor ddim yn neb ar teulu. Ond tra ni cwrdd â rhywun sydd wedi bod yn armi, o'n i wedi dweud y gilydd. Yn amser dyla fi nawr bod fi wedi cael yr honor mawr o, o Ffrainc, Legion of Honor, a mae hwnna gyd yn ôl fi nawr, a mi nawr gweud popeth o'ch chi, mae'n dod ôl i ni'n trwy gwbl i gyd. O'n i wedi gofio gwbl.

Medal wedyn hwnna. Fe gethoch chi fedal arall yn ddiweddar. Hon. Na'r un fwya sy mae Ffrainc yn rhoi. Mae'n equivalent to the Victoria Cross. A thyn ni yn ifanc a mynd draw yn Ffrans, fe ni'n cael popeth arnyn nhw. Shwt mae'n neud i chi dimlo bo' chi 'di neud y cwbwl lot? Wel fi'n teimlo bo' rhywun yn gofalu amdana i. Fi bo' lwcus iawn. O'n i fod i neud e o'n i neud e. O'n i neud e. Chi'n mynd o'n neud e, chi'n mae'n mynd yn item mowr. Cylwch chi'n neud e, mae'n dweud, mae'n dweud ysgwyl yn gymaint. Mae'n teimlo wedi bod yn siarad chi am sac o'la, bod fi wedi, dim, dim, dim, dim cyn nawr, gwybod yn onest chi, o'n i'n teimlo bod nes rwy'n arall. Ond mi'n teimlo a sbelau yn dod wedi cael yr hon. Mi'n meddwl lot am ffrindiau sydd ddim wedi dod o gytre, mae hwnna, achos, dwi'n byth yn gofio'r ffrindiau.